Assalaamu Aleeykum Warahmatullaahi Wabarakaatuhu Obboleeyyan kiyya kabajamoodhaaf qaali akka jirtanitti nagayaaf rahmanni rabbii isinirraa haa jiraatu jechaa dhimma gartee gadda obboleettii teenyaa irratti rabbi rahmata isiidhaaf haa godhu kanaa waliin wal qabatee nama hedduu tokko isaa waaduu dubbatu dhageenyaa isaa yaada kannatu dhageenyaa yaanni inni kannatu maal namtichi kun aqliin isaan dalaguuhi akkami waan akkanaa kana godhee sammuun isaa yaaduuhi maaf irraan hiikne maaf akkas hin taane waa hedduu tokko namni yaada kaasu jira Obboleessa kiyya akka ammaan tana ati afaaniin jechuu kanatti laaftuudha tana osoo nama sanitti laafte yeroo san keessatti akkuma ati jette kana godhee laaftutti gartee rakkoo tana hundarraa najaa baha ture namni kun. Walaakin ammoo haala namni keessa taa'ee waan san godhe hin beeynu. Haala wanni kun itti teesse hin beeynu. Kanaaf wanni guddaan isin dhaammachuu barbaada akka obboleessatti yeroo balaa akkanaa tana dhageessan du'aa'ii godhadha. Rabbi dhaabbata akkanaa nan dhaabin. Rabbi bakka akkanaa nan dhaabin. Dubbii akkanaa Rabbi natti hin fidin. Cinqii akkanaatii wajjin Rabbi wal afaan nan dhaabin ja'a du'aa'ii kadhadhaa malee ilmi namaa gaafatti jabaatte waa hedduu takka keessa seenuu danda'a jecha. Kanaaf waan isaan jidduutti ta'e immoo isaan lammeen jidduutti ijaarsaa ijaartii jidduutti Rabbii tokkicha. Eega Rabbiiti immoo warra lubbuun jiru keessaa isa tokkicha. malee nam tokko namni beeku hin jiru jecha. Waan yeroo san keessaan jidduutti isaan lameen qofatu beeka ture isiin akaramte rabbi rahmataa godhuuf obboleessa keenya rabbi araarama isaaf haa godhu isaan lammeentu beekaa isa lubbuudha nate jecha. Kanaaf obboleeyyan kiyya isin ammoo sooshaal miidiyaa gubbaa teessanii dubbii tana olii gad fuutanii wama isin hin naqanne keessatti wanni silaa za'aa tana kee isin naqatu maali isaan kanaaf du'aa'ii godhu silattuu mootummaan biyya sanii waan qabde qabdee oofu jirti isin wanni isinirraa eegamu isaan lammeeniif du'aa'ii godhu ta duute rabbi rahmata haa godhuuf ka lubbuudhan jiru kanas rabbi tawbatee gartee karaa haqaatti haa deebi'u isa haa godhu jettanii du'aa'ii godhuufidha wanni isinirraa eegamu jecha wanni guddaan isin du'aa'ii godhuu qabdan mataa keessaniif yaa rabbi rakkoo kanaa keessan hin naqin balaa kanaa keessan hin dhaabin gaafan itti lubbuun namaan harkatti baddu yaa rabbi achiin nan gahine nageenyumaan gartee jiruuti jana jiraachise kaatimallee na tolchisaa du'aa'ii godhodha asumaan obboleessa keenya yoonif gartee kana dhaga'u taate gartee abbaan inni kun laallatu taajuu Dhaamsan dhaamuufii barbaadu obboleessa keenya dilii guddaa sila addunyaa tana gubbatti dalagamu ka shirkiitti aanee dalagamu shirkii booda wanni hamaan lubbuu namaa baasuudha si harkatti wanni kun ammoo nam tokkolleen kan diliidhaa qulqulluudhaan jiru namni hundi zulmii keessa jira namni hundi dilii keessa jira walaakin ammoo ati gartee dilii ol baate dilii ulfaattu dilii guddoo lubbuu namaa geessu si harkatti hee rabbii keetti deebi'ii tawbadhu gama rabbiitiin rabbiin gaafate tawbatte gama isaatii waan jiru sii dhiisa ka gama haqa namaa ammoo insha Allahu ta'ala sangaa rabbii wajjin gaafa wal agartan akka malaa taata Walaakin ammoo waan Rabbii wajjin jiru sirreeffadhu. Rakkoon ati duraan keessa jiraataa turte, haraam ati duraan keessa jiraataa turte, fokkinni jireenya ati duraan ati keessa turte gartee sirbaa fi wanni kana kana waan Rabbi irraa si fageessu ammas gartee halwaa Rabbii wajjin baatu Rabbi siif haa godhu bakka amma jirtu kana bakka amma jirtu sanitti fayyadami Qur'aana keetii jabaadhu khayrii irratti jabaadhu gama Rabbii keetii deebi'i Rabbiin akka ilma namaatitti hulaa namatti hin cufatu quba qabaadhu Nama Rabbii keetii deebi'ii khayrii carraaqqadhuun siin jedha dhaamsi kiyya kun yoo si gahe obboleeyyan kiyya yoo dhaamsi kiyya kun isa gahuun dhaqqabin warri achi jirtan ka isa agaruu dandeessan dhaamsa kiyya ittiin naa gaha. Salaamu
barakaatu innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun waan dhageettii fi argaafillee namaa hin taanetu dhagahame Obboleessa keenna ka jaartii isaa ajjeesee siniin jedhe Rabbi isii haa araaramu Rabbi warra jannataa haa godhu jannataan Rabbi isii haa gammachiisu jechaa wallaahi dhaamsi ani qabu isiniif dhaamsi ani qabu sihii jaartii fuutee uf jalaa qabdu sihii ammootuu uf durattillee jaartii fuudhuuf taatuuf dhaamsa sii qaba shari'aan islaamaa haqa jaarsaa fi jaartii Rabbi qajeelatti eege waan Rabbi karaa godheen alatti wanni anaa fi ati har'a godhuu dandeennu hin jiru Wanna Rabbi karaa godhe maa inni? Abbaan manaa jaartii isaa yoo shakke, yookaanii isii badii dalayduyyuu yoo ka argu taate, wanna Rabbi karaa godhe maa inni Qur'aana keessatti dubbate, Walladhiina yarmuuna azwaajahum, walam yakun lahum shuhadaa'u illaa anfus, illaa anfusuhum, fashahaadatu ahadihim arbacu shahaadaatin billaahi innahu lamina assaadiqiin. Kana Rabbi karaa sii godhe malee dhahi ajjeesi Rabbi siin hin jenne. Eh? Dubartii biroo isii yoo badii ka dalaydu taate namni tokko nama tokkoon zinaa dalage jechuudhaaf nama afur ragaa fidachuu qaba. Garuu jaarsi jaartii isaa isii badii dalaydu yoo ka argu taate yookaan yoo ka shakku taate nama afur ragaa fidachuu hin qabu ufumaa yeroo afur rabbiin kakata.

uf abaartee uf salphiftee rabbi naa ragaadha jettee akkasitti wajjaan baata isiin illee badii inni jedheen san ani hin dalayne dhara narra kaahe kijiba jettee yoo ka ufirraa dhooggitu taate walkhaamisa anna ghadaba allaahi calayhaa in kaana min assaadiqiin isiin illee rabbiin kakattee yeroo afurii yoo ani badii san ka dalagu taate dallansuun rabbii narra haa jiraatu rabbi natti haa dallanu rabbi na haa jibbu jettee akkanatti uf abaartee dallansuu rabbii ufirratti fuutee jaarsaan abbaa manaa sanii wajjaan bahan malee ka rabbi jaarsaa fi jaartii jiddutti hayxi rabbi lafa kaahe isii ajjeesuu miti inni illee badirratti yoo isii arge rabbiin ragaa godhatee uf abaara yoo ammootuu ka isirratti ka kijibu taate. Isiinillee ani badii san hin dalayne jettee uf abaartee dallansuun Rabbii narratti haa jiraatu jettee haala kanaan wajjaan bahan malee harka itti hiixatee isii ajjeesee lubbuu isii balleessuun fuulduree Rabbiitti isa gaafachiisa. Kanaaf obboleewwan kiyya wanni akkanaa hin mudata. Uf durattillee hin mudata. Waan hafuu miti. Waan akkanaa irraa uf eegaa. Atis dubartii Islaamaa osoo abbaa manaa qabdu, osoo ammootuu heerumtee isa jala jirtu dhiira biroo laaluu miti, dhiira biroo ammootuu waliin haasawuu miti, barreessuufii miti, ol jettee laaluu irraa ammootuu Rabbi si gaafata waan taateef, Rabbi waan hamtuu Rabbi nu hin dhageessiniiti, hamtuu Rabbi nurraa haa qabu, waan ammootuu dhageettiif illee hin tolle, waan dubbiif illee namaaf hin tolle, Rabbi karaa keenna hin baasiniiti, gammachuu malee, gadda Rabbi nun garsiisiniiti. Hayxi Rabbii ta jirtu akkana. Namni gariin ka waan biroo haasawullee heddutu jira. Akkana yoo dubartiin quufte akkana godhuu barbaachisa ka jedhu ka jedhutu jira. Wanni ati gootu waan Rabbi godheen alatti hin jiru waan taateef shari'aa Rabbii haa qabannu isiniin jedha. Salaamu aleykum warahmatullaahi.
Ani fi kana kana. Hin bilbille anaan dawwaleef baaba waan akkanaa kana godhu jirtu kana dhiisi. Obboleentiin teenye tun harka kaaffiraa jirti. Nurraa fuudhanii gubanii haa awwaalanii haboon tiyya deemtee achi dheexi anaa himeef akka haboon tiyya dheexi achitti awwaaluu deemtu. Haboon teetuun Haboon eessa tiyyaa jirti? nu awwaaltu isaan kana wajjin. Eh, Haboon teetuun mee isiin eessa jirti?
Ameerikaa jirti ammaan Jarman seentee jirti itti dhaqu jirti ammaan. Hayyee.
Yeroo ammaa tanatti Jarman seentee jirti itti dhaqu jirti. Taate. Haboo tiyya tun haa nu awwaaltu abbaa kiyyaani wajji dhaabbadhu isaani wajji naa galatoomaa ittiin ilmaan Oromoo illee ka achitti itti laffe'ee waayee kana jala deemu jiru jira. Haaya. Waayee ahi waayee kana jala deemu jiru koomitee akka Abdoo faa jala deemanii waayee obboleessi tiyyaa dhugaadhaan baasu jiran. Haaya. Kan hunda galatoomaa jiin jennaan na didee miidiyaa waan biraatiin kunoo maallaqaan jechuudhaan.

An akka inni na fakkaatutti ummata achi jiruu yaada kana kan jijjiirse na fakkaatti. Ee. Gumaa arkattaa, maal arkattaa ja'anii akka yaada ciisisan na jijjiirsan na fakkaatti. Abbaa kiyya yoo gumaa isii barbaadde, Ee. warrii isii ajjeese kunoo jaaja jiranii, dhaqii irraa kafaladhullee je'een. Dhaqii irraa kafaladhu. As Yoo irratti. dhugumaan dhiigni nu gubee nu affeelee jira, dhaqii jaaja jiranii, dhaqii irraa kafaladhuun je'e warri isaanii. Hayyee as irratti isinii fi taajuun hangam takka walitti dhihaattan mee kana ummataaf ibsi mee.
Anaa fi taajuun wallaahi hin kijibu anilleen baruun qabrii tana bakka obboleettiin tiyya dhaqe dhaqa. Yaa. Yahan bakka waan hin deemsiin hin qabu obboleessi kiyya ka dhugaa ture. Bakka hedduu bakka obboleessi kiyyaa iddoo takkaan jaalladhu ture hedduu takka nama nagayaa ture. Lakka isiin gizee hunda bakka rakkina isiin Jechuun firummaadhaa firummaa fi kana kana gama firummaadhaatiif kun kun akkami isin jidduu ni jira ilmaan adeerranii ilma haboodhaa wanni kan akkanaa kun akkami mee kan adda baase.
Abbaan isaa ummaa tiyyaaf ta'e isuma tiruu tahaaf. Abbaan isaa. Ahaa. Abbaan isaa ummaa tiyyaaf ta'e isuma tiruu tahaaf. Hayyee.

Haasawni namaa kun ni beeksisa. Haasawa lubbuudha. Haasawa gartee namni lubbuu isaa kana bikkaan dhabee namatti himachuudhaaf waan adda addaati irratti wanni godhaa ture. Ammoo egaa akka uummanni keenya sooshaal miidiyaa kanarraa gartee mi'a haasawoo ni miti dubbiini. Isaan minaalbaat hin galle ta'a. Ati abaluu wajji kana taatee jaartii namaa maarre maarre waan ja'amaatii jira. Kanarra ilaalan uummata keenya kana. Sii galee? waan hedduu gabrummaadhaa waa hedduu tura jira waan ta'eef irra laalu mee ati asirratti qabanii ajjeesanii obboleettii tiyya kunoo dhiigasiillee haa dhuganii haa gammadanii ajjeesan takkittii tiyya. mee ati asirratti obboleettiin teetuun hilwaan wanni isiin siin jette ni jira yaada waan silaa isii irra ga'e wanni isii silaa